Менә теплицаның корпусын ясап бетерделәр. Әти менә Марат, ат. Икесе дә молодцы. Менә маса ишеге Менә ачыла, ябыла. Менә монда керәм. Керәм дә, менә монда форточкасы була. Менә. Мысы форточкасы. Менә. Менә шуннан ачылып, аска верандадагы кебек төшерелеп куела инде. Менә, Аллаһ шөкер. Вот, хәзер менә шуны ниләр буяп, Пурфельләре нитәсе генә калды. Поликарбонат кына ябып куясы калды инде. Молодцы. Битенебез молодцы. Особенно малаем белән ирем. Тырышып-тырышып эшләделәр. Менә эчкемдә почти готово. Менә, Алла шикер, мин мечтать диткән кыярлар өчен теплица готова. Э, бүген эче, бүген эче. Бер биш көндә теплицаны готовить итеп бетерделәр. Ирем белән, ирем белән. Вот. Хәзер сезне тегендә дә барып күрсәтәм. Сарымсаклар үсеп утыра. Әйе. Мысы иске теплица, помидорлар өчен. Монарга инде хәзер 10 елдан артык. 14 елда бардыр. Әйе. Менә хәзер күрсәтәм. Әйе. Алла шөкер. Менә бер атна дисең, Ярый инде, теге аскы якларын, ниләрен тезеп, менә Алла шөкер, уңышлы булсын. Әйе, менә ачып керәм, ачып күрсәтәм. Шпин гадитларында. Менә кечкенә генә кыяр өчен специально монда кара поликарбонат куйдык. Кыяр шартык иске яктан кыздыра кайчакны. Менә файдасы булса, шулай иттердек. Менә карагыз әле. Исән сау гына шунда барыбыз өчен дә кыяр үстергә насып итсен. Балаларга, аныкларга, үзебезгә, кемнәргә тагын дигәндәй. Менә бик әйбәт, яхшы гына теплица ясап куйдылар. Молодцы минем улым белән ирем. Алар Бөтен эшне эшли белә. Аллага шөкер, күз тимәсен. Әйе. Аллага шөкер. Ярый. Булды, сезгә дип төшердем, подписчикларым. Мине карап баручылар. Менә без бакчада теплиц ясыйбыз бу салкы көннәрдә. Монда ятабыз әле. Әйе, менә макарон по-флотски пешердем. Әйе, ите бар тегендә. Әйе, ашадык инде. Монда тагын аш куйдым. Өйгә кайтырга да вакыт юк. Нәрсә бар, шуның белән пешереп нитеп ятабыз инде. Малайдан ашаттырга алып киләм дә. Вот. Эш күп. Эш тотынды әбинең. Әле тилеп пешеп, өйдә кечкенә рәхәтләнеп ята иде дә. Ярар. Хәерле көннәр барыгызга да. Менә ана туктарга уйламый да ахыр. Все. Ничек ява. Ана ничек ява. Шәп кенә иттереп. Конечно, салкын очень очень. Әйе, без инде 27-нче. Ой, әтергә дә ярамый. Тиз салам бирде диясе калды. Хәтта без инде Әйе, менә теплица тырышып-тырышып кыяр өчен ясыйбыз. Әйе, менә яң мишәт итә инде, кар явырга тотынды. Нәрсә булгандыр, Ходай рәхмәт. Ой, бик салкын. Печка белән чыгабыз инде. Әйе, илә дә салкын инде. Бөтен җирдә салкын. Урамда салкын икән, бөтен җирдә салкын инде. Менә сездә дә шулаймы? Кайсы якларда кар ява, боз ява дигәндәй, бездә әзрәк боз яуды, аннары менә кар, әле кар хаман ява әле. Туктасын иде дә бит. Безгә файдага түгел ул. Саташты Кыш бабай. Менә шулай иттереп, шул хәлләр.